I hono ai ngā tangata ki ngā whenua, ki ngā wai māori, ki ngā rangi, hei karakia pou whānui. Tēnei te pou kā ki te pou kei a koe te pou o tēnei mahi, tiaho i roto, wānanga i roto, kōrero i roto. Tēnā te umu te umu kā i te tumu o tēnei pou. Kā mā ngā pūkenga, kā mā ngā wānanga, kā mā hoki mātou ēnei tauira. Haumi e! Hui e! Tāiki e!
Kua hiki te māramatanga i roto i ngā mahi tātai whetū, tātai arorangi, tātai maramataka, tātai whakakotahi i ngā whānau o Ngāti Mahuta, Ngāti Whāwhā kia. Hui ai ki a Papa, hui ake, hui te marama, hui ake, hui ngā whetū. Hui ake, hui te maiora, Anei rā he kaupapa, he kaupapa Māori, he kaupapa o te ora, he kaupapa maumahara i ngā mate.
Koropu, Ila, Manabi.
Even Hippolite.
Kei Owhirangi pere. I te wara.
Ka titiro atu ki ngā tāngata e whakahuahua nei i ēnei īngoa, ka kite i te. taumaha ka hiki. Ko te tuku wairua.
Nō reira i te wā ka tō a Rehua, ka tuku ai ngā wairua o ngā mate mai o te Matariki kua hipa ki tēnei Matariki ka rangaranga atu kia tuku ai tā rātou wairua kia whitirangitia. Mōhio pai ana te motu nā Waikato te haepapa ki te kawe i ngā kawe mate o Waikato, o te motu whānui ki te Koroneihana, ki ngā poukai, ki ngā tangihanga katoa, heoi, Ko tēnei momo tuku o te hautapu, te umu kohukohu rānei, kia hikina i tēnā taumahatanga mō ngā whānau pani. Ko Te Matariki tēnā hei kaiurungi, hei kairūri o tēnā kaupapa. Hui ki rangi e, hui ki rangi ora e, tēnei ngā māra taku tau ai, taku tau whāngai atu ki a koe ngā mata ariki o Rehua e. He tuna, kei konei wētahi kaimōna, he kina, he tītī mō ngā manu, he kai nō konei hoki. Ka whāngai ki ngā whetū kia nui ake, kia pai ake te hauhake, ngā hua o te tau ki te hiki mai. Mōhio ana mātou e hīkaka ana ngā whānau ki te whakanui i a Matariki me te taiao Māori, engari ko te me kī the how part, me pēwhea te mahi i tēnā. Ko tēnei tētehi, ko tētehi o ngā. Tūmomo mahi e āhei ana e mātou te mahi, ko te toha, ko te kōrero, ko te wānanga. I tīmata mātou i te rima karaka, ka oti mātou i te tahi karaka i te ata nei. Arā, he nui ngā, ngā puta, ngā hua i whai. Tērā ngā kōrero o ngā kaumātua mō te whānautanga mai o Kīngi Korokī, ā, i kona ngāwhitu i tērā wā, ā, ka mutu. I a mātou e mahi ana i ō mātou mahi, ana, ko te hoki ake o ngā whakaaro. Katu te ihi, ihi katu te wanawana, i runga i te rangi e tū iho nei, tū iho nei.
Te wānanga tuatahi e pā ana ki te māramataka, e pā ana ki Matariki, e pā ana ki te tātai ora rangi. Ka noho ki te marae i te pō. Kōrerorero ki te pō. Ko tēnei te tino koha o ngā mātua tupuna ki a tātou. Me pēhea ēnei kāhui whetū pērā i a Matariki, pērā i a Puangaperoa, e Rehua, Kia ārahi ngā mahi o te rā o tātou te iwi Māori. Mahia te urutapu nui a Tūmatauenga o. Kia kaua e noho ki konei nō honei, engari me noho tēnei āhuatanga ki roto ki ngā whānau. Mēnā ka horapa tēnei āhuatanga ki roto ki ngā whānau, ki ngā whare, otirā ki ngā marae maha.